Mwari wamasimba itai happiness itai marriage itai zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka handitika pray pray pray pray pray zviratidze ratidza kuna Mwari kuti unogona uye chikumbira Mwari kuti batai neni you see that is what we do you pray i have asked you that i will pray to God kuti pamira rangu iri hapana chiripo i want God to show your power this is what you do you pray to God You see now God has showed himself and uh, wabva wawinza shiri yanga isipo nguva yese wanga uchitarisa mirai pamba pasina this bed mwari wabva waiwinza so this is what you do in life Happy Easter guys, I hope you are doing well. Kufa kwa Jesu nekumuka kwa Jesu kunoreva simba and to learn to command things to happen. Uh, Jesu wakatipa simba racho iroro iro. We are no longer strangers or aliens. We are members of the God's household from now. Ephesians 2 verse 19. Handitika hatisisiri vapfuuri kana vatorwa. Ndoda kuti udzidze kuziva kuti une simba.

wonamata kuti mwari i want something to happen in my life ndira kuti even pasina chinhu this you have to demonstrate power learn to demonstrate power in your life okay i will pray and god will, will, will, let, uh, will bring a bed on the mirror there nditikadzidza kuti kana pasina mari kana pasina chiwo toti mwari eh, ndoda kuti mari uye

bring money bring this bring happiness zvinotonamatirwa zvinhu zvisipo kuti zviuye wazvinzwa ka you have to pray in the name of jesus whatever that is not there in your life you pray this is how we demonstrate power we are christians we are not just uh, aimed like nobody aa uh -uh. tiri vanhu vamwari vane simba kwamuri ikoko kudzidza kuti chinhu chisipo chinotaurwa kuti chiwepo kana pasina happiness inotaurwa kuti iwepo Like now on my mirror there's nothing. I can say God, may you uh, show your power that on my mirror there you see something coming there. Unonditika? Life yako ndiri kuziva kuti hauna mari, hauna chii but unotorongedza zvinhu zvisipo iwewe. Dzidza kurongedza kuti Mwari ndiri kurongedza ichi nechichi nechichi nechichi. kana life yako isina imba unorongedza handiti ka so we pray in the name of jesus tichikumbira power kuti mwari chakati ngachiwepo chisipo chisipo ngachiwepo that's how we go about in this life you don't just keep silent and keep quiet aa ah, ah. nasoda kumbokunamatira kuti zvisipo i've given you example kuti i want you to uh, look at my mirror there hapana chinhu ipapo pamira rangu ipapo apo this is, this is me here uh, I'm, I'm seeing Rinda Mapako, uh, uh, Viora and Beauty, I'm seeing you all right. Learn to command things to happen. Learn to command things to happen. Anditika? Zvinhu ngazviitike in life. The way yekuti Mwari ndinowo chakati kuti chiuye pandiri, ndinowo chakati kuti chigosvikawo pa life yangu. Eh, zvinhu ngazviitike in that way. Zvinonamatirwa kuti Mwari show yourself handitika chinhu chisipo chinotonzi mwari ngachiwepo mwari ndodawo mari urambe wakanyarara ifi iri mbereko unotaura panotanga pasina chinhu pasi rino rakanga risina chinhu but ndokubva mwari watanga kucreata handitika vachicreata vachicreata this and this you see i'm praying now kuti mwari i want a bed on my mirror there handitika mwari tai kuti Pamira rangu ipapo apo hamene kwainobva e, chero shiri ndoda kungoti ibhuruke iwe kumira rangu iroro so let iwo nda kuti uchinamatirawo chino chisipo iam giving this mira as an example anditega chino chisipo i want you to pray for anything ichi chisipo kuti mwari ngachiwepo ini iam praying kuti god uh, on the mirror so i want to give you how, how you use the power of god anditika wherever you are ndikuziva kuti hauna mari hauna chii hauna in this and this but eh, ndinoda kuti tinamate anditika tichikumbira kuti mwari chinhu chisipo ngachiwepo pamusoro poupenyu hwangu uh, pana pana vanapiwa offering iyi munhu ari kunzwawo vhangeri vandipa offering ari panapa so let us pray wherever you are we pray for the power of god handitika you see my mirror there, there is nothing on my mirror handitika let us pray for the power of god kuti zviratidzika i know there is something that you need ndakupa example of my mirror like uh, kuti panenge pasina chinhu in your life yako and then you need to pray kuti chinhu chacho chauri kuda chiwepo ingave mari ingave mota ingave marriage inotonamatirwa kuti marriage ngaiwepowo nezita rajesu e, chakati ngachiwepowo nezita rajesu handiti ka chinonamatirwa uchikumbira kuna mwari kuti mwari ndodawo mota ndodawo imba ndodawo marriage yangu ndodawo basa rangu ndoda kuwedzerwa mari and everything that you need handiti ka zvinonamatirwa nemuzita ramwari zvichikumbirirwa nemuzita rajehovha inda kutaura kuti mira yangu haina chiripo nokugona kuti hamwari chimboitai kuti nyasha dzenyu dzionekwe now simba renyu riratidzike now hatina kungosvika panapa panyika kuti tigosekwa kana kuti tigotambudzika kumuka kwajesu wakamutswa nesimba kureva kuti bhodhi yajesu yakatombosara isisina simba isina upenyu asi kwakazouya mweya ukazviratidza kuti eh, jesu anokwanisa kumutswa kubva kuwakafa so this is how we go about it in this life handitika tinonamatira chinhu chisipo kuti chiwepo Pray for thing that is not there to be there. Namatira zvinhu izvi zvanga zvisipo in your life kuti zviwepo. I want you to, to pray very much hard uchinamata zvine simba uchikumbira kuti Mwari ndibatsire iwe. I know there is something bhodhi yaJesu yakatombosara isisina mweya vanhu vachifungidzira kuti atofa asi ikazofemerwa mweya mweya ukazovapo e, Body yaJesu ikazomuka zvekare, iye Ishe Jesu Kristu wedu akaropafadza e, mushure mekunge amuka kubva kuvakafa. Saka now ndoda kuti timbonamata newe kwauri ikoko ndichikutaurira uchionawo simba ramwari let us pray itii mwari zvinhu zvisipo ndoda kuti zviwepo mwari zviratidzei kuzvinhu zvisipo in my life zvinhu zvisipo ngazviwepo mwari zvinhu zvisipo ndoda kuti muzviratidze jehovha zvinhu zvisiri mulife yangu ndoda kuti zviwe pandiri ndodawo motokari ndodawo imba ndodawo kuroorwa zvakanaka ndodawo kugara zvakanaka ndodawo marriage yangu kuti iendeke happiness haipo mulife yangu ndoda kunamatira happiness kuti iwepo nemuzita renyu jehovha nditumireiwo happiness kuti iwanikwe palife yangu nditumireiwo happiness muzita renyu mwana komana mweya mutsvene Tumirai happiness kuti iwepo nemuzita renyu ishe mwari wamasimba mweya mutsvene tumirai happiness kuti iwepo palife yangu happiness ngaiwepo jehovha mwari wamasimba itai happiness itai marriage itai zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka handitika pray pray pray pray pray zviratidze ratidza kuna mwari kuti unogona uye uchikumbira mwari kuti batai neni you see that is what we do you pray i have asked you that i will pray to god kuti pamira rangu iri hapana chiripo i want god to show your power this is what you do you pray to god you see now god has showed himself and uh, wabva wawinza shiri yanga isipo nguva yese wanga uchitarisa mira iyi Pambasina this is bad. Mwari wabva waiwinza. So this is what you do in life. You should learn to command things zvinhu zvisipo zvinonamatirwa kuti zviwepo vachiona ndichinamata newe ndichiti mwari ndoda kukumbira kuti mwari muite munana pamiri apa panga pasina shiri ndikati mwari shiri ngaiuye this is the bed that you are seeing now i have prayed to god so we are no longer ephesians chapter 2 uh, verse 19 we are no longer strangers wapanzwisisa ka yes but now we are members of god's household so chinhu chisipo chinonamatirwa as you have seen eh, ndichitanga kunamata pana pa mwari wedu ndewe mhinduro wanopindura ipapo ipapo ndanga ndichikuratidza uh, mira yangu yemota I am, I, I am in, in, in, in this car here I am in, the, in this car i was praying ndichikuratidza kuti uh, pamira apa panga pasina chinhu Now there is something. This is what you need to do when you pray to God. You should ask God to give you answers. Ipapo ipapo wapanzwisisa. Hatinamate Mwari wakafa isu. Tinonamata Mwari mupenyu, Mwari anouya there and there. Look, this is the answer that I, I, I, I, was, I was asking God. Panga pasina this bad. I prayed to God kuti Mwari show yourself. So this is what you need to do in this life. Chino chisipo chinonamatirwa kuti chiwepo. Wapanzwisisa. chinhu chisipo chinonamatirwa kuti chiwanikwe in your life don't just be like a powerless no go jesu vakamuka kubva kuwakafa body yajesu yakanga isina zvinhu wazvinzwisisa this is what we do this is the mirror that I was, i was telling you kuti look at the mirror there is nothing the moment that you pray the holy spirit vanobva wakunzwa ubva watowinza mhinduro yako ipapo ipapo there and there this is the answer that i was praying chii chinokutadzisa yo kuti mwari wabva wakupa mhinduro yako ipapo ipapo chii chinokutadzisa kuti mwari wabva wakupa ansa yako ipapo ipapo is because you don't believe unofanirwa kunamata uchibvawo wanamata kuti mwari vazviratidze god bless you dzidza kunamatira chinhu chisipo handiti ka chinonamatirwa mhinduro ichibva yatouya ipapo ipapo kwete mangwana aa I was praying to say, God, show me. I, I, want, I want the answers right now. This is what you should do in life. Zidza kunamatira chinhu chisipo kuti chiwepo. Zvinotanga zvisipo. Wapanzwisaka? even if I'm to chase this bird to go away ndinoinamatira futi kuti mwari bring that bird back wapanzwisisa this is the answer there was nothing there while i was praying and while i first prayed there was nothing on the mirror there ndakunamatira ndakuudza kuti uone kuti chinhu chisipo handitika zvinhu hazvitange zviripo zvinotonamatirwa kuti zviwepo wapanzwisisa so i was giving you example with uh, the car that i am here kuti you can pray pasitorina kana shiri apa mwari vanotonamata kuti the bed iwepo let me chase the bed now kuti ichiende ndiinamatire futi you see this is what the power of god will do to you hatisisiri wapfuuri muumambo hwamwari asi tatowa isu weushe hwajehovha taamuimba yamwari hanzi hatisisiri mastranger ephesians chapter 2 verse 19 mune simba rekurayira zvinhu dzidzai kurayira zvinhu zvisipo handiti ka learn to command things to happen simba racho riri mauri kumuka kwajesu kunoreva kuti iwe wakapiwa simba handiti ka Taurira Mwari kuti itai munana, dzidza kurayira zvinhu zvisipo. Handitika Mwari vakukomborera in the name of Jesus. Mwari vakuitirewo zvakanaka. Handitika bye bye.